Grazzi li tal-li ġejtu, eh, din hija l-ewwel taħdita tagħna ta' dis-sena maħna Alt u ma' Line MU il-Laqda tal-Malti. Illum ħan nitkellmu fuq il- ehm, fuq il-lingwaġġ taż-żgħażagħ u llum magħna hawn il-Michael Spanjol biex jitkellem fuq is-suġġett. Grazzi. Grazzi tal-istedina u grazzi ħafna tal-li tal-li ġejtu. Iż-żaza u żaza fl-ispirtu, so, mux jekkax mħalta l-udjenza. Ehm, Xtaqt nibda ftit fuq dawn iż-żewġ kelmiet jew frażijiet li għażilt fit-titlu, tal-lajf u tal-blieh. U li għamilt huwa dħalt ftit f'Google u ktibtlu tal-lajf u tal-blieh u għażilt xi eżempji li telgħu. Issa jien ikkupjajthom eżatt kif inhuma sewwa, jiġifieri jekk hawn għalliema tal-Malti hawnhekk titwerrxux dak li se taraw. Mela hawn liebes aktar tal-lajf mis-soltu, bil-leħja mqaxxra u għajnejh ileqqu. Dak l-ewwel eżempju. Imbagħad hawn Ejjew lil kulħadd nuru kemm aħna grupp tal-life. Ħej, daqq ġej is-sajf, x'ma nħobbux, x'ma nħobbuhx lil Karmnu, x'inhu tal-life. Hawnhekk naħseb irridu jagħmlu xi tip ta' poeżija, naħseb sajf u life. Imbagħad hi daqsxejn twila, dan irridu jagħmlu xi ħamalli parti milli bdejt naqra. Ejja ħa nagħmlu lejl speċjali qalb l-alkoħol, pirmli, tangi tal-leopard, imsielet kbar, lipstick aħmar xagar, xagħar twil minn naħa u mqaxxar minn naħa, draguni, Ford Escorts u kull ġennat li ġiekom f'moħħkom. Narakom tfal tal-life. Xo xo xo xo. U xek tirti nqara. Sew. Ġifieri tal-life qed tintuża eh, fis-sens li ngħidu xek xi tal-ġen, xi tajba ħafna. Imma tintuża mod speċifiku għall-ilbis għad-dera, libes aktar tal-life mis-soltu. E, issa xi eżempji li sib tal-talbliħ. Talbliħ kien hemm ħafna iktar eżempji. Nasib pa' raġuni ovvja u xek, għax talbliħi iktar attwali minn min tal-life. E, b'dan il-proġett il-Maltin kollha se jsiru znelli, sportivi u jkollhom figura tal-bliħ. Għalija il-fatt li natajt responsabilta reali kienet esperjenza tal-bliħ. Morna parti tal-mediċina tal-bliħ. Okay? Tifel tal-ġenb, qalb tad-deb u karattru tal-bliħ. Taf li se jkollna irxow tal-bliħ din is-sena? Aw, ah, mazza, eh, rrit ngħidilkom rrit nagħmel avviż qabel ħajkun hawn peress li nitkellem fuq il-lingwaġġ taż-żaża. Xejn jkun ma kulħadd għandu 18-il sena u xek. Żgur? Iva. Sej, mela, aw ah, mazza, Aħjar ġibt lil oħtok magħna għandha mm tal-blieh sewwa. Kif qed naraw għandha użi differenti minn karattri sa esperjenza sa anke kwalitajiet fiżiċi. Sibt anke anke review fuq TripAdvisor sewwa u restorant partikolari qal li s-servizz kien tal-blieh. tal-bli. So għandu ħafna affarijiet u isfel importanti għandu forza juve, importanti ħafna. E, tal-bli imma jenu nqalleb dejt nara li jem li jem sensiħor. Li jo kważi kważi l-oppost tal-li jtnajdu, ġifiri fl-ewel eżempju li rajna tal-bli kienet jintuża fis-sens ta' xaġa tal-moda, cool, tajba ħafna. Hawnhekk għandna dawn kienu diskussjonijiet f'termini politiċi sew qed jgħidu ara veru bla limit. Issa qed jimplikaw li hu magħżun tal-blieh. Biex hekk jistgħu hekk jiġu qed jgħidu tal-imġienen. M'għadix m'għadix m'għadix cool, m'għadix sabiħ l-affari. Ma tifilħux tkun aktar bsatas u l-kilba l-poter li għandkom hija tal-blieh. Taraw jiġu hawnhekk għandna kważi l-oppost, għandna l-istess frażi li nduża b'żewġ sensi tista' jgħid maqlubin. Għaliex għażilt dawn iż-żewġ espressjonijiet tal-lgħajf u tal-blieh? Ir-raġunijiet huma erbgħa. L-ewwel raġuni hija għax huma xhieda tal-kreattività lingwistika, mhux hekk? Għax il-lingwaġġ taż-żgħażagħ huwa huwa kreattiv ħafna. U life, ġifieri tal-life, u xek, nimmaġina ġejja mill-Ingliż life, imma sens bdin nieħ totalment, u xek, ġifieri ma dix marbuta mal-ħajja, ma ħadet ħadet tifsira differenti. E, u blieh hija forma partikolari ħafna, minn ċert kif niktiba, jekk għandix niktiba blieh jew le, għax din hija forma li ma ssibix fid-dizzjonarju. Fid-dizzjonarju vera kellna l-verb blieh, u xek, sar ibla, tgħid pereżempju jnaf jixjieħ u jiblieh. Imma hawnhekk għandna nom issu x'hekk tal-blieh, ġifieri. Blaj mhux jes u fost grammatikalment kieku. Li meta. Blieh isha mill-isha blu, blu bħala nom. Hekk ejsi, hija. Mela. It-tieni raġuni hija storika. Oxe, iġifieri iż-żgħażagħ ħana kemm il-darba ngħidu ż-żgħażagħ jiddakru mill-Ingliż, dejjem jieħdu kliem mill-Ingliż u x'hekk. Hawnhekk li qed jiġri jisu bil-maqlub. Iż-żgħażagħ ta' dari kienu jużaw tal-life, u x'hekk terminu mill-Ingliż. U ż-żgħażagħ tal-lum reġgħu marru lura għall-Għarbi, ġifieri introduċew terminu mill-Għarbi, li hija daqsxejn stramba, u x'hekk il-biċċa tax-xogħol. It-tielet raġuni hija li l huma xhieda, ż-żewġ espressjonijiet, ta' kemm il-lingwaġġ taż-żgħażagħ huwa dinamiku, huwa ħaj, inkollu jinbidel. Ġifieri li jiġri għandek dil-binja partikolari li għandha t-tall fil-bidu, Imbagħad jinbidel ta' warajha, l-element ta' warajha. Ġifri għandek eh, tal-ġen, u xek kien hemm żmien kienet bil-men magħha tal-ġen men, din naħseb inqata' tili ħafna ma nismaħ. Ma nafx jekk tiftakru hiex intom tal-ġen men. Iva, le. Metti ma jiftakarix. Le, le, u xek tara. Eh, mbagħad hemm affarijiet bħal tal-ostja, tal-baż, Tal-mawx din forma mill-ġdid, m'għandix idea kif tinkiteb li ma le mhux tagħna ta' warajna u min tużaw entom tal-mawx iva tara. Ta' żminkom, ta' żminkom tal-mawx. Nimmaġina le le ġifieri tal-mawx għaliex mhux mawx bħal. Hekk nimmaġina ġifieri blakka me apostrofu akka imma tingħatek. Imbagħad għandek affarijiet ġodda bħal tal-Alla jew talla, sempliċement talla, ġifieri daw huma ta' fejn jien ġodda, ġifieri f'żożiti qatt ma smajthom. Waw hawn xi eżempji li sibt fuq l-internet. Subwoofer tal-Alla, grupp tal-mawx għandkom bro, sew tibqa' sejra l importanti. Sewwa dawn qed juru kemm il-lingwaġġ taż-żgħażagħ huwa dinamik, il-ħin kollu jinbidel. Dawn naturalment dil-binja hija apparti forom oħrajn li juru, ifissru l-istess u xi hekk sinonimi oħra bħal faqa' jew faqa' sew, ukoll faqa' sew qdiemet, le? Imma faqa' baqgħet. Bomba, imbagħad jifqa' u jaqsam, dawn ukoll jiġifieri mhumiex ta' ta' żmien. Għax il-ġenerazzjoni ta' wara jgħidu pereżempju film jaqsam u jifqa' tintuża ħafna anke jmorru xi kunċert jgħidu fqajtu kull mem, pereżempju, hemm ħafna użi ta' jifqa'. Ehm, meta insomma fi żmieni kien hemm trendi, ma nafx forsi ftakruha minħabba l-influenza ta' mini bugs jiftakar. U għamilt le twila għax kienet trendi u xejk tibqa' ġebet le miġi daw daw telqu mbagħad. U r-raba' raġuni, għax għedtilkom li hemm erba' raġunijiet għal fejn għażilt tal-lajf u tal-bliet. Jekk tippermettuli, ħa nżommkom ftit cliffhanger sewwa, tistennew ftit u mbagħad ngħidilkom. Qabel ngħidilkom xtaqt nitkellem ftit fuq il-bidla fil-lingwa, u x'hekk li qed nitkellmu fuq il-lingwaġġ taż-żgħażagħ u fuq il-lingwaġġ li jinbidel. Mela l-bidla fil-lingwa, u hekk hawn ftit eżempji mill-lingwaġġ taż-żgħażagħ sewwa tista' tara ftit is-snin tiħduhomx bis-serjetà sewwa, imma tista' tara kif it-tislim taż-żgħażagħ Inbidel minn hawn ras għal hawn man, hawn king, mhux hekk? U issa hawn bro, jew f'xi djaletti hawn bro. Issa. Mhux ħankellimkom fuq il-lingwaġġ taż-żgħażagħ l-ewwel, ġifieri hija priedka ta' ħafna ilu, sewwa l-1757. Araw ftit jirnexxilkomx taqrawha jew taqraw biċċiet minnha dil-priedka. Ħa ngħidkom biċċa sewwa, ġa tafuh aħjar minni. li fl-affari tal-gwerri wieħed li rtira bil-propost u kawtila la ineċessita tobbligah huwa, huwa ġifieri, jakkwista l-istess mertu, meritu ta' battalja. Infatti, kif naqra fl-istorja sakra David, raġel ta' animu tantu kbir, li kien sab it-tarf ta' Golija, li kien il-biża' tal-armati li kien rażżan orsijiet u ljuni mingħajr armi f'idejh, ma smajtux issa kif jitkellem. Sewwa din hija silta żgħira minnha, di priedka tibqa' sejra

Għandek influenza mill-isqalli fej fil. Latin, Latin, ux. Iva. Tajjeb najdu, tajjeb najdu li din hija pritka, ġifieri din mhux bil-fors li kif dal-predikatur kif kien jitkellem waqt eh, waqt il-pritka l-istess mod kien qed jitkellem imbagħad meta joħroġ barra ġifieri taf kif huwa daqsxejn kuntest formali. Imma veru hemm ċertu espressjonijiet li huma Huma joqorbu lejn il-Latin, u xek, jew l-Italjanizzanti. L-Azzjoni tal-kotba kienu miktubin. B'dan mod, u xek. Tosservaw xi ħaġa oħra?
Mhux ħaġa li qtitkom, apparti l-ortografija. Ija, għanna sentenza twila, iva.
X'ħaġa fuq il-gwerer? Gwerer, inti gwerer qed tgħid. Imma mhux qed jgħid. U qed jgħid gwerri. Qed jagħmel qed juża plural sħiħ. Dak li llum sar plural miksur, u gwerer. Għax bit-Taljan kien hemm gwerri. Sewwa, u kien għadu sħiħ.
Aħna ksirnija.
Ehm, ġifieri hemm differenzi żgur fil-kitba. Il-kitba hija l-ewwel ħaġa li tolqtok li hija differenti. Per eżempju, il għandek ortografija li hija pjuttost ibbażata fuq it-Taljan u fuq l-isqalli. Sewwa hemm per eżempju x dik li llum nikbu għax qiegħda miktuba SC u xek flimkien bħal biex, smajtux. Il-K miġġiet qed jiktibha daqqa C u daqqa CH kif isir fit-Taljan. Lura għandek kbir miktuba C imma kif miktuba CH. Is-s, iz, jiktibha s, mhux hekk, kif għandek fit-Taljan, wara kollox m'għandekx iz fit-Taljan, mhux hekk, tuża s. U li għandek kurjuża hija li l-h qed jiktibha x-x tagħna, mhux hekk l-x. Issa, di turik allura kull fejn huwa tilisten il-h,

Iva.
Bil-lingwa tal-Maltin. Kif niktbu llum sewwa, llum noqogħdu ngħidu għandna l-għerq, allura jekk ħa tikteb jekk ħa tikteb eżatt, jekk tikteb ħobż, nafu li niktbuha b'ż, minkejja li nismgħu bs, għaliex nafu għandek ħobża, għandek l-għerq bż, f'ħabbes, ħabbiż, eċċetera. Dak iż-żmien kellek kważi kulħadd qed jiżviluppa l-mod tiegħu kif jikteb, l-ortografija tiegħu. U ħafna drabi kienet ibbażata fuq il-ħoss. daħlet wara nifhem Vastelli kien diġà introduċa ftit l-idea ma ehm, issa li hemm kurjuż huwa l-ew il-ħe u xek, kull ma għandu l-ħoss tal-ħet jiktibha x, nibdew minn isfel, Araw, huwa, mhux hekk, hu jiktibha ħuwa, mhux hekk, ħuwa. Ġifieri dik turina li mhux bidlijiet fil-ortografija kellek imma anke fit-tlissin, fil-pronunzja. Ġifieri l-akka, il-ħoss illum ma llisnuhx, hu kien qed iħossu. U hu qed jikteb kif iħoss, hux hekk qed ngħidu. Fehimna, mhux hekk, fehmna tiġi fehimna. Kolħa, kolħa, Għamilhom, mhux hekk, kollha għamilhom, tiġi kollha għamilhom, mhux hekk, kif qed kif qed iħosshom. Kieku ma kienx ħa jiktibha, kieku mhux qed iħossha. Eh, hemm xi affarijiet oħrajn ukoll, hemm pereżempju il-k iktar tard saret e, xi juża sakra, ġek forsi b'influenza toqrob iktar lej Italja li aħna mbagħad dawwernija g, mhux hekk il-k u l-g kemm il-darba jinbidlu. Eh, jew għandek il-qed juża l-istess ħoss il-k Kemm għal naqra, ġifieri nakra mhux hekk, u anke għal kbir. Hemm affarijiet ukoll grammatikali, gwerri kienet waħda minnhom, mhux hekk, aħna nużaw il-plurals miksur illum, gwerer, imma wieħed juża l-plurals il-gwerri. Oħra li għandu hija orsijiet, orsijiet, mhux hekk. Huwa plural sħiħ dan, imma aħna nużaw orsijiet u kellu plural ieħor, orsijiet. U li interessanti għandu biċċa oħra jgħid edawk Jiġifieri dawk, kieku llum ngħidu dawk il-partijiet. U qed juża parti kemm bħala singular u kemm bħala plural, jiġi plural invarjabbli, sewa llum ngħidu partijiet. U hemm ħaġa li tolqtok ħafna f'daw il-prietki huma l-verbi, hemm ħafna verbi taljanizzanti. Per eżempju, ibżonja, Ġifieri għandu bżonn, dik li llum ngħidu għandu bżonn, tiġi ibbżonnja. Sewwa? Illum noqogħdu nitkażaw bil-kokijiet fuq it-television li jgħidu tifrajja u tibbejkja, ġifieri dawn l-istess ħaġa kienu jagħmlu bit-Taljan, imma flok bl-Ingliż, ġifieri bżonnja tilloda, ġifieri tfaħħar mill-lodare mit-Taljan. Fuori esce di di tajba fuori esce, jiġifieri iqisu xi ħadd illum mill-Ingliż qed jgħid jien naf ibbażoffja pereżempju jew jew xi ħaġa hekk, le qed jaqgħadhom flimkien. Is-sors ta' din il-priedka hija minn belt jew minn
Tal-Birgu dik kienet, tal-Birgu, tal-Birgu. Iva, iva, iva. Iva, iva. Imma. Ġiwi naħseb li kienet differenti per Ifem, għandek għandek lingwaġġ partikolari f'kuntest partikolari tal-prietki, tal-prietki. Li hemm interessanti juża bedu, bedu blajn, għat għandek lajn edemmek, sewa, li mbagħad aħna tlifnija. Eh, l-istess ħaġa għaddejja bħalissa per eżempju b'safa u xek. Safa bħalissa ndeċiżi jekk nikdbu bl-apostrofi jew le, għax hemm xi ħut jgħidu sfat, oħrajn jgħidu sefet. Mhux hekk. Xi wħud jgħidu sfaw, il-maġġoranza jgħidu sfaw aktarx, imma xi wħud għadhom jgħidu sefaw. Allura għandek jew l-għajn jew le. Tajjeb. Xi ħaġa fil-grammatika mhux ħa nabbikom wis ta. L-ordni tal-kliem tara wkoll xi differenzi. Mhux hekk kieku llum ngħidu insara perfetti l-ewwel in-nom u mbagħad l-aġġettiv. Hu jaqlibhom ma jgħid perfetti insara. jew fil-pubblika adorazzjoni, kieku aktar xnajdu l-lum fl-adorazzjoni pubblika. Eh, li għandu interessanti għandu l-avverbju wisqa fil-femminil, eh, wisqa tikber. U ġviri aħna kieku najdu wisq. Ma fi zminu mid-dera kien hemm il-femminil ta' ta' wisq. Allura l-lingwa kif tinbidel? Eh, Statu hemm diskors twil sewwa, imma jiena ħa nġewweż sewwa ħalli ngħaddu għal-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Niftakar Michael ta' wisq. Eħe. Tesol dan is għandek fis fisa. Fis fisa ara bħala l-istess, l-istess għandek verbju fis, fis li kellu l-femminil fisa. Bħal meta ngħidu mill-aktar fis, pereżempju. Dan huwa ktib sabiħ ħafna. ta' Jean Aitchison fuq il-bidla fil-lingwa. U pratikament hi tgħid li l-lingwa tinbidel għax iż-żgħażagħ, sewa mela inti għandek tifel li d-dar dejjem kellimtu b'ċertu lingwaġġ, u jmur l-iskola, jibda jiltaqa' ma' sħabu, jiġi lura juża ċertu espressjonijiet li inti qatt ma smajt bihom, le, tibda tgħid minn fejn ġabhom dar. Li jiġri huwa li aħna ħin kollu nippruvaw nimitaw, nikkupjaw lil min f'għajnejna huwa aħjar minna jew lil min nammiraw. U hekk tinbidel il-lingwa, jiġifieri xi ħadd jibda juża frażi, espressjoni, dak ix-xi ħadd għandu l-ammirazzjoni tagħna u nibdew nisirquhielu biex insiru bħalu. Sewwa dak huwa fil-qofol jekk nista' niġbor ktieb fil-qofol kif tinbidel il-lingwa. Dwar kif tinbidel ħa nkellimkom ftit żgħira fuq it-tipi differenti ta' bidla li naraw u l-kawżi. Sewwa. Ħa nkellimkom fuq żewġ tipi ewlenin, meta l-bidla tiġi minn barra jew meta sseħħ minn ġewwa. Sewwa, aħna ħafna drabi nitkellmu fuq l-ewwel waħda, l-bidla li sseħħ minn barra. Ġifieri minn barra qed ngħidu li lingwa tiltaqa' ma' kelma minn lingwa oħra u toħodha. Pereżempju l-parti tal-ġisem li qed immiss bidejja, di sa ftit ta' snin ilu kienet kitf. Kitf waħda u tnej kitfejn, għadek issibhom f'rumanzi antiki, kitfejn. Għad għandna traċċa tagħha fil-Malti. Eh, flokk imkittef. Ngħidu mkittef u xek jiġik żgħir mill-ispallejn. Għalhekk ngħid flokk imkittef. Imma bdilnija u xek, dak il-parti tal-ġisem sar sar spalla. Bħalissa fi żmien għandna affarijiet oħra għaddejjin u xek, eh, il-ħaddejn qed isiru cheeks u xek. Le? Il-ħuġbejn, suf tal-għajnejn jisiru l-eyebrows, xek ħamurna mill-eyebrows, le? Il-hips, il-ġembejn jisiru hips. U xek, le? Mux fuq il-hips jitkelmu? Ekwis, umba, tu xek. Le? Sewa, jew inkella, imma ħafna bħalhom ta' ġifieri l-koxxa kienet wirk, wirk ukoll imbagħad saret koxxa, u minn kelli ġejja mit-Taljan xorta tajnija l-attim tenni tal-arbi xejn, koxxa koxtejn. Ehm, Inkella nkollok affarijiet oħra li għal xi raġuni nħossuhom jaf tokis diġej minn barra wkoll, imma xi raġuni ma baqax tinħass tinħass tal-moda xejn, u bdilniha. Jew ħarqa għad hemmhekk ħarqa ħarqa ħriqi imma ili ma nismagħha ħarqa kull qed jitkellem fuq in-nepis u x'naf jien. Nipprevedi li. X'aktarx il-ħarqa spiċċat għand tax-xjuħ. Ħarqa ta' xjuħ.
Il-bejbi għadu l Eh, naħseb anka xorta. Waqt li l-ħarqa ma nafx meta kon żgħir kienu disposable xorta fuq il-ħrieq kon nismagħhom jitkellmu da. Il-ħarqa li kienu kont taħsel qed jgħid u xejn. Għax intom forsi ma tafux imma il-ħriq kienu jkunu drab, sewwa li li taħslu, u xejn, bħal ħafna affarijiet oħra u xejn. So. Eh, imbagħad hemm bidla li sseħħ minn ġewwa, mhux bil-fors minn barra, l-lingwa waħda tinbidel, u xejn. Eh, per eżempju, fl-aċċent, ġifieri aħna ħadna paġina mit-Taljan, u xejn paġina, imma ġibnija paġna. Għaliex, għax il-Malti l-aċċenti ħobbu fuq qabel tal-aħħar jista' jkun. Allura jekk għandek paġina, hemmhekk għandek aċċent li mhux f'postu, x'hekk jgħad, jgħidulu żdruċċulu għal min tinteressah il-kelma teknika. Dik tibda żżarżar għall-Maltin. Allura jaħtfu, jwaqqgħu s-sillaba li m'għandhiex l-aċċent, u x'hekk, u tiġi paġna. L-istess jekk għandek maniko, u x'hekk, ara, tiġi manku.
Id-differenza fejn jaqa' l-aċċent fil-ewwel waħda għax jiena narahom l-istess, qishom paġina. Iva. Iva, iva.
Iva, iva, qed ngħid. Mela, ħalli nispjega. Mela, li qed jiġri fit-Taljan qed jaqa' fuq Mela, di l-aħħar waħda sewa, di ta' qabel tal-aħħar, di ta' qabel ta' qabel tal-aħħar. Sa dak l-aċċent fil-Malti, eh, tal-inqas fil-Malti, ħanajdu l-ek, l-antik, kien rari ħafna. Allura l-kellima bdew jirreżistuh meta jisimgħu paġina Bdew iwaqqgħu di għax m'għandhiex aċċent fuqha u tiġi paġna. Qed jisimgħu manico, għandu aċċent li mhux f'postu qisu. Biex iġibuh ta' qabel tal-aħħar, bħal ta' mejda, ġibuh manku. U di l-Maltin għadhom jagħmluha llum, jiġifieri ehm, eh, tismagħhom anke f'ismijiet ikollok isem bħal Doriti, pereżempju jgħidulha Dorti, Dorti. Għandek l-istess mekkaniżmu għaddej, għandek aċċent li qisu mhux f'postu. Tipprova Tirranġat. Huwa hija bidla interna. Jew nkella fil-ġens, problema mhux hekk għadnija mit-Taljan, problema hija maskili fit-Taljan, imma aħna lix tispiċċa bla u għandna ħafna kliem bla li jkun femminili u x'hekk dawwarni għall-ġens tagħha. Ġieli fl-att ukoll imnieħer għax hekk kienet kienet fil-plural għax hekk anke l-forma tagħha hi l-istess forma ta' srivet mhux hekk biex niftehmu jew dbielet. Imma fil-Malti hija singulari llum le ngħidu mnieħer kbir jew mnieħer twil. Issa raba' raġuni, sewwa ħalli ħalli ngħaddu l-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Għażilthom għax tal-life hija eżempju ta' ta' tip estern, mhux hekk, li ġej minn life fl-Ingliż. Ħalliha li mbagħad fuqu għamilna bidla interna, għax life żidnilu t-tal u ma baqgħetx tirreferi għal ħajja, ma saret tirreferi għal għal xi ħaġa tal-moda, għal xi ħaġa cool, mhux hekk tal-life. U tal-blieh hija eżempju interessanti ta' żvilupp intern. Għax kif għedtilkom, dil-kelma ma nsibux fid-dizzjunarji ħlief jekk mhux il-verb, mhux hekk, il-verb blieh, sar iblah. Issa, minn fejn ġejja, jien nissuspetta li hija kif kienet jgħid Ġużi, ġifieri l-ewwel l-ewwel eżempju li bħalma għandek tal-ġenn, mhux hekk, dak li ngħidulu nonverbali, minn minn iġġennen, l-istess ħaġa minn xi ħaġa li tbellħek tiġi tal-blieh. U għandek qed tinbena fuq l-istess mudell ta' skiet, hux hekk, minn siket tiġi skiet, jew minn iġġieled għandek ġlied, dik il-forma sewwa. Possibilità oħra, ma nafx kemm hija hekk, hija li tkun xi tip ta' plural, jiġifieri aħna nafu li l-plural ta' iblah huwa boloh. Imma kemm-il darba l-Malti jkollok żewġ plurali differenti, jiġifieri Jien naf, per eżempju, eżempju bħalu, il-plural ta' komma għal ħafna minna huwa kmiem, mhux hekk? Imma hemm xi nies jużaw komom, bħal somma somom, sewwa għandek l-istess ħaġa. Ma nafx hix dik il-ħaġa tkun l-istess mudell ta' sbieħ, sewwa. Ma nafx għax qed tistagħġel fuq dak imma għax, per eżempju, minbarra tal-bliħ, tal-bliħ, Hemm tal-qdim ukoll. Tal-qdim, iva, iva. Ukoll hija riċenti sewwa. Sewwa l-espressjoni.
Imma qdim għandek forma li kienet ġiġa xiżisti. Dik il-kurżità, għax hekk, li qdim kienet ġiġa xiżisti. Li minn ix-xelt fuq il-kitba tagħha sewwa ġifieri jekk hux bli jew minn bli jew bli, hija għax qed issegwi l-mudell ta' qdim, sewwa u sfin, u għandek l-H u ħbit, u għandek l-H li tittawwal li e, jew qed issegwi l-mudell ta' skiet u ġlied.

Allura jiena waqt li kont qed tgħidha nemmen ukoll li kienet għaddejja mill-gorigory ta' moħħi li jista' jkun li tinkiteb mingħajri hija. Mingħajr hija, u xi. Hija, hemm dik il-possibilità. Jien meta bdejt infittix online, b'dawk l-eżempji li tajtkom, bl-ie bdejt insibha wkoll. Issa tgħidli online xi jfisser? Jiġifieri hemm ħafna żbalji li rajthom kif kienu miktubin. Biss jiena meta jkun hemm di forma ġdida nħobb noqgħod fuq qisu fuq in-nies kif qed jiktbuha mingħajr ma jaħsbu. Le, kien hemm kitbiet li kienu b'ortografija tajba. Imma insomma, Dik niddiskutuha darba oħra kif tiktibha. U l-kawżi tal-bidla ehm, L-ewwel waħda hija l-lingwa essenzjalment hija l-logħba tat-telefon. Kontu tilgħabu antom jew kontu tilgħabu tkun tiżgħal. Jiena ngħidlek kelma, inti tifhem biċċit minna, tgħidal ta' warajk tagħmel xi żball u xek tibdel essenzjalment il-lingwa hija logħba tat-telefon. Aħna bħala tfal u xek, bħala tfal meta nisimgħu l-lingwa qegħdin f'ambjent mimli storbju u din esposti għal ħafna ħsejjes, storbju fuq storbju, u qed tipprova tisma' l-kliem u tifhem ir-regoli kif jaħdmu u taqbad eżatt x'qal qabilha u warajha. U ħafna drabi tisma' ħażin, u mbagħad l-iżbal li tisma' inti tgħidu l ta' warajk mhux hekk fil-logħba tat-telefon. L-istess nagħmlu fil-lingwa, għantikom eżempju mill-Ingliż hemm ħafna eżempji ta' li stajna nieħdu. Pereżempju l-kelma apron mhux hekk fardal ġejja mill-Franċiż Nofsani, naperon, li mbagħad saret bl-Ingliż a napron, nimmaġina, imbagħad dik ħasbuha li hija l-N tal-artiklu, allura ġiet an apron, u waħdu jiġi apron, sewwa. Huwa għandek qisu żball fil-pronunzja qed tisma' ħażin, tirrepetih, imbagħad dik tiġi l-forma. Fil-Malti għandna ħafna eżempji hekk ukoll, le? Ġifieri jekk ngħid ilma, mhux hekk, dik ukoll ħadmet bl-istess mod. Fl-Għarbi kienet ma, mhux hekk, il-Malti bdew jisimgħu jgħidu ilma, u mbagħad qalu mela l-ilma, mhux hekk, ġo għandek artiklu fuq artiklu. Ej, ġejjin. Ġejjin, ġejjin. Ma ġejjin m'għandux paċenzja. Għax appassjonat fuq. Mela, eh, Għatanna traċċa tal-ma Arbija fil-Malti, għaw min jaf. Misħun, mhux hekk, misħun, il-fatt li għandek misħun, ma tajtx ilma sħun, le, misħun. Sew kif inti għaj Daniel għandek għandek ħafna eżempji bħal daw, ġifri għandek il-larinġa, mhux hekk. Din hija ħelwax. Fl-Arbi kienet bin-ne, mbagħad reġgħet marret fit-Taljan, tilfit u fil-Malti reġgħet reġgħet kisbet l tal-artiklu sew għandek aranċa, mbagħad tissir larinġa, għax hekk jisimgħu l-aranċa, tiġi il-larinġa mbagħad. U hemm ħafna bħal daw l-embut l-istess bħala taħdem, jew bil-maqlub, ġieli jkollok l-elle li hija parti mill-kelma, għax hekk l-enjame, ma aħna ħsibni għalija l-artiklu, allura ngħidu injam mbagħad hu. Jew lettera, għax hekk sibni għalija l-artiklu, allura ngħidu itra, itra. Hemm ħafna bħal daw, tisma' nies jgħidulek laptom otterija, otterija u xek. Ehm, Jgħidulek illum ir-riħ ir-riħ beach, beach, ġifieri qed jaħsbuha il-beach, x'qed li Rafael? Asta, l-asta wkoll. Asta, iva, asta. Hemm bħalissa għaddejja wkoll inka u linka, le għaddejjem kollu għaddejjin. Issa li qed tisma' tipprova tinterpreta dak li qed tisma' biex inti tgħaddih il ta' warajk fil-logħba tat-telefon. Ehm, jien naf jew eżempju klassiku ta' ta' żball, sewwa żball irridu nagħmluha fil-virgoletti għax il-lingwa hija hija kollha kemm hi bi żbalji, jiġifieri jekk nitkellmu fuq żbalji, il-bużillis ta' fuq l-espressjoni, u xek tajt il-bużillis qiegħed hawn, jiġifieri l-gwaj qiegħed hawn. Dik ġejja minn frażi Latina indiebu sillis, sewa ġifieri li tfisser f'dak iż-żmien. Imma minn qra s-sillaba ħażin sewa u ġiet tfisser il-gwaj, il-problemi, il-bużillis sewa minn hemmhekk. Ehm, Kawżora tal-bidla hija l-kuntatt mal-snoħrajn kif konnet ngħidu, sewa din hija ċara. Pereżempju għal dak li jsuq xi tip ta' vettura għax hekk kellna sewwieq, imbagħad daħlet xufier, mil-lingwi Rumanzi, imbagħad driver. Is-sabiħa li mbagħad ladarba jidħlu, kull waħda qisha tikseb tifsira partikolari. Tal-karozza privata dak jiġi s-sewwieq hux hekk, ma jiġix ix-xufier. Ix-xufier jiġi pereżempju tal-linja jew tat-taxi hux hekk. Iż-Żuriq xofier jagħmilha. X'jgħidulu?
Iż-Żuriq xofier.
Xofier? Xofier. Xofier. Sew, sew. Toqrob iktar. Eh, jew wieġeb u rrisponda xek, irrisponda hija differenti. Ejjo, driver ukoll. Umba driver għandha sens ieħor. Jista' jkun, jista' jkun. Jista' tkun driver ta' karozza żgħira. Hmm, ma naħsibx ta' ma naħseb driver tal-van, tal-minibus u driver. Jiena ma nagħmilx dik hmm, il Bifhem jista' jkun, jista' jkun. Eh, tal driver, u. Oh.
Jew inkella tkun qed tirrapporta xi ħaġa fuq l-aħbarijiet, pereżempju sar inċident, u tajt il-naħa ta' Driver. driver. Eh, naħa ta' driver meta titkellem, u naħa ta' driver. Mm, mm, mm. Għamilina- Biss naħseb xufier hija żgur differenti minnhom, ma naħsibx li tal-korazza privati ngħidu x-xufier, le. Sewwieq jew, naħseb le. inqas perikoluża jien. Mbagħad hemm oħrajn li jkunu nqas ovvji li jkunu b'influenza barranija, tgħidli min imissu min ġej mill-Għarbi u imissu u xek missu u verb Għarbi. Imma dik il-binja ma ssibhiex fl-Għarbi, jiġifieri hija binja Sqallija jew Taljana, a chi tocca, mhux hekk, chi tocca, toccare tfisser tmiss, allura huwa dak li jseħħ kalk hemmhekk, qed tibni l-forma. Dawn għandna b'ħafna ħafna bħalhom, jekk taqbad l-idjomi, ħa nfajjar eż-, mhux ħa neżaġera, ma trekwarti minnhom huma kalki minn fuq espressjonijiet Sqallin jew Taljani. Nistgħu noqogħdu ngħodduhom, nagħmlu, xi ħadd minnkom irid jagħmel teżi fuqhom, hemmhekk qiegħda tistenniekom. Tieħu n-nar, u x'hekk, prendere fuoco, x'hekk, prende fuoco, tieħu n-nar. Lanqas tinduna bihom kultant. Baqa' b'scibere mnieħer, con un palmo di naso, l-istess tifsira, palmo, scibere, mnieħer. Meħudin kelma b'kelma. L-istess ħaġa li nagħmlu llum bi spiss ħafna espressjonijiet mill-Ingliż, u x'hekk ngħidu ġie bidlu siequ, u x'hekk, to pull, to pull one's leg. X'jgħidu, għamilha għall-finali, he made it to the final, tidħol fiż-żarbun ta' ħaddieħor, eċċetera. Mbagħad ikollok oħrajn u xek li li jaqbżu l-limitu, le jkollok fejn afjina jgħidlek jgħidlek ehm, jgħidlek eh, tilab il-pjanu, mhux hekk tilab il-pjanu. Jgħidlek kien hemm DJ kien qed jgħidli ġi wieħed qalli qalli jilab li diska kont se nilabilu f'ħalqu qalli. Eh. Hemm oħrajn il-warda tal-erjieħ kif nafuha llum sewwa, kollha ġejjin mit-Taljan, jew mill-Isqal, insomma, bħall-Tramuntana, Punent, il-Lvant, hemm waħda li mhux ġejja mit-Taljan, in-Nofsinhar. Għax hekk ġejja mill-Għarbi, ma' daqqatajn ġejja mill-Għarbi. Imma dik hija mill-ġdid kalk minn mezzoġorno. Mezzoġorno fit-Taljan hux hekk tfisser kemm nofsinhar fis-sens ta' tal-ħin hux hekk u kemm in-naħa t'isfel. Eħe, u l-espressività. Ray Fabri għandu studju interessanti fuq lingwaġġ taż-żgħażagħ u jgħid li ż-żgħażagħ għandhom bżonn, bżonn li jkunu espressivi, li jfittxu jfittxu idjomi, espressjonijiet li jkunu partikolari, li jkunu kreattivi. Ehm, u jgħid li ż-żgħażagħ huma forsi l-kelima l-iktar avventurużi fil-lingwa. U naħseb għandu raġun. Imbagħad isemmi wkoll li xi espressjonijiet minn dawn li joħolqu imutu wara ftit. Oħrajn imma jibqgħu. Sewa, mbagħad hemm fatturi oħrajn, ġifieri ngħidilhom jien l-ID card, ġifieri il-fatt minn fejn ġej, dak li għandek miktub fuq l-ID card, minn fejn ġej, x'inhu s-sess tiegħek u kemm għandek żmien. Dawk ukoll jaffettwaw bil-kbir kif titkellem. Minn fejn ġej nafuha ċar u x'hekk għandek id-djaletti differenti. Is-sess sa ċertu punt ukoll jaffettwa kif titkellem. U l-età, l-età li se nitkellmu fuqha. Issa l-età din hija daqsxejn problematika sew meta nitkellmu fuq iż-żgħażagħ. Min huma ż-żgħażagħ sewwa? X'qed nifhmu biż-żgħażagħ? Kif se ngħidu, ġifieri l-età hija diffikultuża, ġifieri hemm min jaqsamha b'tipi differenti, hawnhekk se ngħidu għal dit-taħdita ħa ngħidu ż-żgħażagħ huma dawk li għandhom fejn naf jiena bejn bejn tnax, il-lingwaġġ ta' dawk li għandhom minn tnax-il sena, x'hekk l-adoloxxent tal-bidu, sa 32, ħalli ninkludi lili nnifsi sewwa. Sewwa, mela. Ħalli ħalli mmexxu ħalli mmexxu ftit sewwa fuq il-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Di ejja minn hemm, xi tfisser eżatt? Għadni nipprova ninterpreta. Ejja minn hemm, xi Matthew spjegajna ftit, xi tfisser? Imma mhux hekk tintuża, le? Hekk tintuża kif, jiġifieri? Come on, jiġifieri pereżempju għandek attività ġejja u tajt. Imma kif jgħidu, hekk u raġ. U kif jgħidu, kif jgħidu? Bro, hekk, ġu tajjeb għamilta bil-bro, ok. Ok.

minn Karl Scicluna u Marika Barbara fuq lingwaġġ taż-żgħażagħ. Kienu ħadmu mhux ħażin sewwa, teżi bejn tnejn tistgħu timmaġinaw sewwa. Għandhom għandhom ħafna eżempji. Il-diffikultà ewlenija hija li peress li saret fl-2002 xi wħud mill-espressjonijiet qdimu. Pereżempju ħafna minnhom huma influwenzati minn minibugs, ma nafx tiftakruhx intom, ġifieri hemm pereżempju x'għandna dixx, jew pikki didu daw l-espressjonijiet li illum ġifieri eh, ma nafx il-ħaqtuhom intom. Iva, għarri. Id-dix, ukoll id-dix. Kienu jagħmlu, kienu jgħidu x'għandna dix, mhux hekk, kien dak Krisander Aġus u x'ismu xogħol. Le, le! Naħseb, naħseb, tox taħseb ftit fuq ħafna fuq għax host, naħseb jien, qed jagħmel host. Imbagħad hemm studju interessanti ta' Ray Fabri ehm, u iktar qrib żmiena sar studju ta' Richard Cherry. Iffoka fuq il- Id-droga s-sess, mhux ir-rock and roll imma l-alkoħol, sew għandu droga s-sess u l-alkoħol fuq dawk it-tliet oqsma. Jiena fli se nsemmi ħanieħu ħafna eżempji minn tagħhom imma hemm oħrajn li li osservajt jiena. Bħall-ewwel eżempju, ġifieri ħanibda mill-kitba. Issa, mhux qed ngħid li żgħażagħ kollha jiktbu hekk, imma din hija tip ta' kitba fost gruppi partikolari ta' zazah, ma nafx jekk uħut minnkom għawek jekk joġobkom mitilqu l-nar barra. Hija taħlita ta' code switching. Eh, le, le, hija. Tnajdlu code switching għax għandek taħlita ta' Malti u Ingliż miktub flimkien. U għandek ċertu ħsejjes huma daqsxejn imġebdin, per eżempju l-i jamlu la ju warajja, għandek allura l-queen, queen tfisser tfajla xebba sewa queen. Ehm, is-saxo beat, qed ngħidlu kowsiġi għax għandek saxo beat, ġi għandek biċċa miktuba bl-Ingliż u xek blacks. Dik kien hemm dik il-kanzunetta le ehm, x'kien jisimha Mixer Saxo Beat. U kien qed sejrin hawn Saxo Beat u sejrin. Minn xi qdimet naħseb ukoll, di. Tara, uħut minnhom jitilqu. Il-qabbinis, il-qabbinis tiegħi, kif tpoġġija? Ġifieri du plural għal waħda qalbi u xek, għandek ħafna jiġu il-qabbinis u xek. Din jisa bħal meta nitkellmu ma' tfal u xek tgħidlu qabbi u xek, tipprova tagħmel l-istess ħoss testendija Ehm, amazing time at Bandli mal-babes. Sewa, ġviri, għalek għana jt code switching għandek zewġ sistemi, eh, t-profa xtifem imma hija hija sistemi. Issa nispiegaw għaliex għandek dal-bżon li tikteb differenti u titkellem differenti wkoll. Jew off to PV, issa PV diġa tfisser paġi bil-PV, imma jridu jżidu l-elementi għor PV, mal-kinks U l-Queens, xoxo, mbagħad dik importanti fl-aħħar, importanti. Ejja, mela. Jista' jkun il-kelma king. Ma nafx jekk il-kelma Maltija ġiet ma nafx ta' opinjoni tiegħi. Mill-grupp mużikali The Kings jew mhux. Le, aktarx li jiġri huwa fil-Malti meta jkollok il-g fit-tarf tinstema' bħala k, sewa. Ġi jekk għandi spaga, ħafna jiġi spak, mhux hekk spak. Jekk għandek, jekk tagħti xi ħadd tagħtih punishment, bil-Malti tiġi kastig, qed tismaha kastig. Tiktibha bil-g għax għandek kastigi, imma l-g fit-Tajf tinsema' k. Issa meta għandek l-im mill-Ingliż ġieli jiġi l-istess ħaġa. Pereżempju jkollok il-mag, il-mag u x'hekk, ħafna nies jgħidu makk, makk u makkijiet. Għandek l-istess ħaġa aktarx, king qed tiġi kings. Ehm, Tista' misbaħ, mhux hekk? Kink. Imbagħad eh, hemm bit-tlissin, il-pronunzja hija differenti ta' żgħażagħ. Eh, għandek pereżempju fenomenu interessanti ħafna it-twaqqih tal-q. U xek. Iġifieri daw eh, uħut minnhom sibtom online, sew meta taraw il-virgoletti daw ktibtom eżatt kif qegħdin. Tafxalli, tafxalli, jien nosserva anka ħafna mill-istudenti tal-Malti, sew tafxalli.

Hi l-aħba. Hi kurjuża li għandek il-qli telqet. Meta għandek A tistenna li jkollok l-artiklu jiġi l-sink u x'hekk bħalma għandek l-ajruplan, pereżempju, lew l-arblu, imma l-fatt li għandek jisu xi traċċi tal-q hemmhekk baqgħet hi l-aħba. Hi l-aħba. Qisek ukoll hemmhekk il-q ta' qisek, nbati jien biex inneħħihom daw xejn. I ma nistax ngħidha. Qisek bela, qisek bela. Il-ħelwa hi li mhux biss ineħħuha, imma li jżiduha, speċjalment fejn jkollok lajn. Għaddi fenomenu strampa l-aħħar. Għandi bżonn parir, għala għandi, għandi, għandi bżonn, daw meħudin minn eh, kelma kelma mill-internet. Nar it-tnejn għamluh, nar it-tnejn għamluh, please. Sewwa. Mbagħad titlef id-differenza bejn għamlu u għamlu. Sewwa, titlifa. Eh, di ħelwa. Flok taf xetlu, taf xetlu idek, jew xatlu idek, taf xqatlu, taf xqatlu. Baqa ħaj, taf xqatlu. Jew, mbagħad hemm oħrajn, dan hemm ma naħseb daw żvilupp daqsxejn maħsub dan, ma jidilek obbok, flok inħobbok, jidilek obbok, obbok. Ma jidilek xilek.
It was to soften it up.

Araw dal-eżempju. Jekk inexilkom taqraw, mela. Mela, kemm war li iċemplulek tal-bank għaliex ikunu daħlulek fil-kont u jiġeluk tistħi minnhom, ħaj jippruvaw iġeluk tinvesti il-ftit li tkun faddalt, ir-riżultati nafuhom. Għandek affarijiet oħrajn għaddejjin fil-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Pereżempju l-enne, l-enne wkoll tħobb tidħol. Mostru tisir monstru, monstru, monstrus. Ehm, trasport, mbagħad timxi anke l-aċċent, transport aktar xu. Eh, ispira jispirak tiġi inspirak, kux hekk b'influenza mill-Ingliż. Eh, strument, instrument, l-instrument.
Hemm xi ħaġa li ninnota wkoll rigward dal-fatt huwa meta dik pereżempju tinstalla. Hawn min juża tistalla, però ħafna speċjalment iż-żgħar li jidhru fis-sistema tal-kompjuters jużaw il-kelma tinstalla, però qisu ninnota persuni li qisu ma telgħux Dik kurjuża, ta, għax dik fit-Taljan hija installare, hemmhekk qiegħda l-enne, u anke fil-Latin dejjem hemm qiegħda fl-Ingliż. Li, li ġara huwa iperkorrezzjoni, jiġifieri xi nies ħasbu li dik l-enne hija żbaljata u provaw neħħuha, u qalu tistalla. Ġiet bil-kontra dik. Meta l-enne qiegħda dejjem hemmhekk, eh, tiġi stalla jew stalla waqaf. Huma tnejn mit-Taljan, waħda stalla u l-oħra installare.
U di famuża ħafna, le? Di fiż-żgħażagħ biss ma tistax tgħid, le? Mifruxa sew, jiġifieri tlistin ta' akka u akka omel, pronomen mużin. Xtrom u xtraħħom u xek, jaqraw jaqraħħa, il-pija daw għandek ħafna jipprintjaħħa u jipprintja, eċetera. Di daw mifruxin sew. Żgur li mhux taż-żabaħ biss. X'inhi? Fl-iskola jien primari kienu jkollhom varjanti Hija ila fi żaza forsi daqsxejn iktar preżenti, frekwenti. Imma imma ssiba Iva sar studju dwara aktarx jisu ħanajdu hekk, minn mezza ta' l-isfel, mpoġġu hekk, 40-50 l-isfel, aktarx, ma mhux dejjem ukoll, mhux dejjem mhux ma' kull verb, mhux kulħadd, aktarx minn ikollu sfond dialettali juża inqas, insomma, L-istampa hija mħawda sew, imma huwa fenomenu komuni, tajjeb, li jdejjaq lil ħafna nies. Hija ħaġa kurjuża li ħafna nies jiċemplu fuq daw il-programmi tal-lingwa turtani tweġġani jużaw. Eh, daw il-kommenti juru kemm nies għandhom passjoni li l-lingwa, eh? Idrek tweġġani meta żgħażagħ jgħidu hekk. Ma jitkellmux fuq affarijiet oħra, pereżempju tal-qema eh, dawn ma osservawx daqshekk ta' qatlu jew tan-nil ta' monstru ma tantx osservaw, ma dik qabduha. Ħa noqogħdu fuq dan livell nosservaw x'qed jagħmlu żgħażagħ tajjeb. Sa niġu għal diskussjoni. Fil-grammatika wkoll għaddejjin ħafna affarijiet. Aw ħansemmi xi ftit, sew l-iktar ħansemmi fuq il-kliem. Eh, per eżempju, jew xi eżempji sewwa. Eh, is-suffissi hemm ħafna suffissi li huma produttivi. Għata huwa wieħed minnhom.

Dak ifisser li ġew sviluppati wara Aquilina f'dawn l-aħħar 30 sena u xek Aquilina għandu kważi 30 sena ġifieri qed nitkellmu wara. Bħal ziblata u xek issir zibel tagħmel ziblata miġnunata di wkoll hija forma stramba u xek qabel kena ġennata, ġennat kienet taqdina li kurjuża li għandek miġnun minn miġnun ġiet miġnunata. Eh, mbagħad għandek forum oħrajn tistgħu taqrawhom hemmhekk sewa. Sewa. Aġni, aġni wkoll huwa suffis produttiv ħafna. Bla sens, aħna aġni nużawha nużawha ma' ħafna forum, mhux hekk tajt tustaġni, le vojtaġni, ksuħaġni jekk trid, hemm ħafna forum kreattivi. Li hemm interessanti Mela, minuta, li hemm interessanti. li hemm interessanti li li jekk taqbad kull kull eh, aġġettiv li tista' żidlu mija waġni u jsir nom, kollha huma negattivi, kollha kemm huma. Tost, tustaġni, ehm, goff, guffaġni, kollha għandhom konnotazzjoni negattiva. L-unika eċċezzjoni hija l-ewwel waħda li ktibt hemm, kuċlaġni. Għax hemmhekk kuċlu hux hekk, kuċlu tfisser xi ħadd li tiggosta. Hux hekk. Hemmhekk għandek għandek waħda pożittiva li kisret kisret dal-mudell sa ċertu punt. Bla sensaġni, eh, puftaġni saret tfisser ehm, xi ħaġa xi ħaġa biqżis, biksuħaġni, għarka manna rispettu xek. Jaf dak kemm ħa jkisser ħajjet nies ħabba l-puftaġni tiegħu eżempju mill-internet. Imbagħad hemm forom bħal nista' ngħidhom daw. Xi ħaġa politika naħseb.
Jista' jkun, jista' jkun. Mhux bil-fost ta' xi ħadd. U l-Maltin mhux fil-politika biss jitkellmu, jiġifieri.

Iva, da punt tajjeb.
Il-mistoqsija hija minn fejn tiġibhom. Eh, xi wħud smajthom jiena, imma ħafna minnhom sibthom miktubin. Ehm, u l-internet ukoll jitlaq, eh, ħafna minnu. Eh, ġviri, ħafna mill-eżempji kont il-ħaqbattom meta kien hemm il-high five, fi żmien il-high five sewa, għax il-high five kull kull zik li kont tikteb u xek kien jitla jiġi fis-search engine, tista' tara kulħadd. Facebook m'għandekx dik il-possibilità, Ġifi f'ħaj f'ħaj, kull ħaġa li kont tikteb, jek tal kumment, titla autokomment fil-Google. Eħe? Sew, sew. Ġifiri, u ħafna minnhom ukoll minn eh, Ask FM, mhux jgħidek Ask FM xi jismu Ask FM. Xini? Ask FM. Ask FM qatt ma fim eżatt x'inhu kien kien tip ta' tagħmel mistoqsijiet anonimi toqgħod kisser in-nies u allura jiktbu l-lingwaġġ ikkulurit kollu. Iżmu hija oħra produttiva. Ehm, puftizmu din hija minn kanzunetta tal-grupp sempliċement ta' triq. Fuq dil-gżira l-puftizmu sar jispikka. Ġwi, telqet mit-tifsira ta' omosessuali u xek ħadet imbagħad eh, sens differenti. Kuċliżmu, ġifieri kuċlu sibni għal żewġ naħat. Ehm, daw minn askefem per eżempju di, men ta' nis. Eh, u bizmu, di kienet twila ma jekk tmur ma xi ħadd li tħobbu tkun edha miegħu u taf daħ, dak qed tur qed raw eh, titlaq hemmhekk. Dik eżempju ieħor, dejjem mod konsistenti sewa, qiegħda, qiegħda miegħu u taf daħ, dak qed turi l-imħabba tiegħek lejh, mhux il-qaħbiżmu tiegħek. Okay. Xiex? Il-qasbizmu ħalli tal-qew. Fil-qasbizmu hemmhekk qiegħda. Dew interessanti għax qiegħda u qasnaf u fejna li tlagu għalli eċetera. Dawn huma frażijiet komuni ħafna. Dawn huma eh, Kważi kważi laqas għandhom tifsira vera u propja, dawn huma qed mhux hekk qed tintuża biex toħloq dak ngħidulu l-progressiv, mhux hekk mhux jiekol imma qed jiekol. Il-fatt li dawn huma ara ara hemmhekk f'qaħba għandek għanqas f'qaħbiżmu di ħallita, għandek kelma kelma nom b'tifsira partikolari. Ġifieri mhux kullimkien ineħħuhom u jżiduhom, dan kollu ta' qed jiġi osservat. Biex ħadd minnkom jagħmel teżi fuq il-q meta titlaq u meta meta tfeċċ. Jien naħseb qed tikteb kif qed tħoss milli qed taqra, dak li tlissen naħseb jien qed tiktbu. Jien minn kif qed tikteb naħseb qed tikteb kif qed tlissen. Eh, hemm ħafna verbi. Ħafna verbi li jibdew miż-żaża, xi wħud jitilqu oħrajn jibqgħu. Per eżempju, tifrikja ma nafx għadux jintuża tifrikja, tifrikja ibadu jintuża. Le? Tifrikja. Tibbiċċja, tibbiċċja li jfisser taqla l-qaj. Le, le, le. Eh, fisser. Le, tkun tkun aħdar, ma tpeċla, le kontra xi ħadd, le tibbiċċja jew, le? Iva. Ux, dak is-sens ġifieri, speċifiku. Mhux pereżempju tilbes qasir jew jew ġib mod partikolari, għandha tifsira partikolari. Ivi, ivi, ivi, iva.

Ġviri, biex, biex, eh, eh, biex aħna nideskrivu l-Malti, għax hekk kunna nideskrivu kull, kull aspett tal-Malti, irridu nosservaw anke dal-lingwaġġ għax hekk biex, biex ikonna deskrizzjoni sħiħa tal-Malti. Eh, Umbat li għandek il-verbi għandek ħafna partiċipji passivi, għax hekk bħal spejsjat, stonjat, iddopjat, ibbażjat, ifrikjat, innerdjat, eċetera. Insomma, daw għandek ħafna minnhom. Niġu għall-vokabularju, issa fuq il-vokabularju hemm ħafna xi tgħid. Jien għażilt ftit minnhom, għax ma nafx kemm baqgħanna ħin. Ehm, l-ewwel ħan semmi xi ftit fuq iż-żgħażagħ ta' dari, dawn ma niftakarhomx jiena, ma xi ftit forsi jispjegaw noħut minnhom. Ehm, imbagħad nitkellmu ftit fuq ix-xorb, l-alkoħol, sewwa, id-droga, il-partijiet privati, eh, kien hemm ħafna espressjoni sesswali neħejthom sewwa jiġifieri. Morru aqraw l-istudji biex taraw. Xi taqsiriet u kliem ivvintat ukoll. Sewa ħanibda mill-żgħażagħ ta' dari. Frażi se jindaw ma nafhomx sewa, ma ġifieri kienu jgħidu jaraw il xaħat biex tittanta l xaħat tajt għaw l-ola weġis. U xek, tajjeb ngħid, iva. Le, tajjeb ngħid biex tittanta l xaħat. Iva, hemmhekk. Oħra qara l-wire, mbagħad kienu jkomplu jgħidu orbtu monqok. Middera biex jittantaw il-xulxin biex ġuvni jittantal tfajl, hekk, biex jgħidilha qara l-wire. Di ġejja minn żmien nimmaġina meta l-wires kienu xi ħaġa ġdida partikolari, llum niftaħru bil-wireless u xek. Dak iż-żmien kellhom kellhom bil-wire. Eh, Skates ja Romeo, ma. Di ma

Imbagħad tal-life ukoll qed noħodha ma' ta' dari għaliex għax tal-life kif kont nipprova ngħid fil-bidu. Eh, malli tuża turi kemm intix tal-life pratikament, għax kemm kemm għadda żmienek. Per eżempju tal-bliħ sibt eżempju jinnaf eh, kien hemm tekno tal-bliħ. Ma taħdimx tajt tekno tal-life u xek tal-life, għaliex għax tal-life hija b'xi mod.
Iva, s-sens huwa kemm xejn differenti wkoll. Parti li intużaw f'epoki differenti ma tużax l-istess kelma. Eħe, iva, iva, iva.
U tal-life timplika wkoll ehm, l-bis u koll id-dera għadu tal-life, per eżempju, għadu jirida. Taħraqnix men u koll, di daqxejk ta' reċenti ma' koll li ta' kruanto, ta' kienem reklam, reklam ta' zazu, U dan żviluppa mhux ħażin, jiġifieri qablu l-verb ħaraq. Mhux żagħżugħ f'Vinta, żagħżugħ kien minn żgħar, hu jiftakar kien. Żgur, qabel.
Imma li hemm interessanti, mbagħad kienet ħarġet dik iċ-ċajta fi żmien ta' żmien ukoll ta' x'qaltlu l-lifa lil San Pawl. Le, taħraqnix, men, ikunu dik l joti jugos, jugos bija, x'kien espressjoni, espressjoni jek tal-moda ta' kizmien. Imma li għandek interessanti, F'Akwilina m'hemmx das-sens ta' tirrabja lil xi ħadd, taħraq. S'Akwilina jagħti xi seba' sensi differenti ta' ħaraq. Inħaraq it, iva nħaraq bħala r-rabja, imma ħaraq lil xi ħadd le. Imma, ġifieri.
Sew.

Mhux hekk, tal-ġenba qatt imma mhux bil-menn. Bħal faqa' sew ukoll, jiġifieri kien hemm żmien kien hemm il-faqa' sew kont tkun faqa' jekk tgħid faqa' sew, illum ma naħsibx hekk li qed intuża, le. Kien hawn ukoll Awras. Awras, iva, iva, iva. Programm ukoll ta' television. Il-fesu, hux hekk, kien hemm dak il-fesu, qisu pupazz. Ħa nibdew bl-alkoħol sewwa, ix-xorb u s-sokor. Issa dawn tistgħu tsemgħu f'ħafna tipi, hemm ħafna. Tajjeb qegħdin? Tajjeb, tajjeb, għalek. Mela, għanibdu eh, b'dawk li huma daqxej dispreġjattiv, daqxej koroħ. Eh, sir maħta, u xek sar maħta, sar demel, sar zibel, un minnu toħroġ ziblata. Sar mandra, u minnu zviluppat mandar din hija ġawra, eh, ġiviri, verb, verb zviluppat mod mod arbi, sewa sistema arbija, kwadlitteru jiġi hemmhekk. Imbagħad blejn għalli mhux se jitmandar, sewa għandek eżempju mill-internet hemmhekk. Inti ma tafux. Jista' jkun, jista' jkun mhux daqshekk. Sorry, le. Tajjeb. Sar koko, naħseb mhux hekk, le ħara mejjet u xejn. Għandhom phases differenti
Livelli differenti xek skont skont kemm tkun. Sewa. Imċaflas, imċallas, imġandar, naħseb għadhom jintużaw. U għandek u għandek il-verb tiġġandar u xek ukoll tiġġandar, sar żliġa. Mbagħad għandek uħru għax dawn metafora għandek poeżija dejja sewa għandek ħafna minnhom ix-xebħ ma' materjal bħal sar ramel,

Eh, brodu, kaboċċa, msommem ħafna nista' semmi. Eh, xi wħud jixebħu mal-karozza. Ehm, total loss, qabat l-arja, bħal magna taqbad l-arja, insomma. Eh, u hemm xi oħrajn, insomma, l-kreattività m'għandix limiti, sar oqda, sar ċappetta, stoppin, imċempel, stilla, Sticker malar dik mbagħad meta fl-aħħar fażi dik u xek. Eh, id-droga, dafna li minnhom kienu ġodda totalment għalija. Għanibdew bl-ismijiet. Ehm, Għall-ecstasy, eh, ħafna minnhom ġabarhom eh, Richard, ġifieri qed nitkellmu fuq tles sinilu sewwa. Jgħidulu l-ħamim tal-Budda, buttuni, ċiċri,

tas-salib, skittles, skittles, mit-tondi, roti, zejzit, saħansitza ġifieri. Il-kokaina mbagħad għandha l-bajda tqiq fina ġir. Inti li hemm interessanti il-metafora dejja l-ħin kollu x-xeb ħed ix-xeba. Gramma id-derħu d-diksan, ġifieri prodotti. Eh, blokka iva u anka l-kannabis ukoll. Eh, icing sugar, Coca, Coke jew Pepsi għalhekk għamiltu hawnhekk. so, kristalli, linja li kont issemmi, melħ, ramel, ramel qed taraw tintuża hawnhekk ukoll. Terra, silġ, snow white, ġi kollha xebħ ma' affari bojot. Tas-sinjuri, tiswa ħafna trap, zokkor u l-pija. Batem tal-ħaxixa, tal-ħaxixa sbieħ, l-win wis, mela hemm ballun, ma nafx għaliex ballun, biċċa, ċapep, ċikkulata, boros, ganġa, tgħidu li x'inhi. Eħe, x'inhi imma? Alright, allura tagħmel sens hekk. Alright, tagħmel sens. Eħe, alright, ma tagħmel sens. Gomma, Għax tħassrek ma nafx ma. Maria, Maria Karwana tajba, oh, Marjuana, għandek loba bil-loba bil-ħoss. Ħass, ħadra, jew waħda l-ħass ħabba l-kulur naħseb ġek. Mbagħad hemm ħafna smijiet, ġifieri Carmelina, Jason, Johnny, Mary Jane, Wendy, dispeċini kawħut minnkom jisimhom. Laħam. nanna, pjanta, pjanta, roundabout naħseb għax kienu jrakabruha fir-roundabout. Sapuna, tas-soltu, tursin, ħabba l-ħaxix. L-eroina għandha smijiet bħal Harry, Hero, għasbax heroin u xek, għandek l-ewwel biċċa logħba bil-ħoss. Labra, għax eh, tittaqqab u xek, lighter, marfa, vina, Imbagħad hemm ħafna espressjonijiet, daw ma ftit tal qed intikom hawnhekk, min ibigħha, ħafna espressjoni min ibigħha. Ibih, jiddilja jew dealer, imexxi, mexxej, jaqdi, arkadia, ikollu, dak ikollu, nimmaġina. Daw interessanti kollha kemm huma fil-maskil. Jiġifieri issa ma nafx jekk in-nisa biss isibiha u hemmx, ġifieri mhux qed intihom fil-maskil għax hija l-forma li s-soltu nikkwotaw bihom, imma kollha kemm huma anke Richard jitkellem fuqha fit-teżi. Eh, iqassamha, jagħti, karozza baxxuta, għax tkun mimlija u xekk u. Makak, nittien u salvatur, ġifieri. Mbagħad min joħodha, hemm ħafna espressjoni tal-min joħodha u skont xi droga tieħu. Jiblaħħom din hija nafuha sew hekk jiblaħħom. Borza, jgħidulu borza. Faqqa, mfaqqa, jfaqqaħħa fil-vina, jew jfaqqaħ fil-vina. Jiġbida, jaħraqa, itella jew itella l-alla. Mm. Jarrex, mbagħad min jkun ħad jiġi mdaħħan u mħawwat, jixomma, passatur għax ikollu ħafna mhux fil-futbol biss tinsawek. Spiżjar, spiżjar. Ija, bat naqilbu ftit il. Għal min joħodha ngħidu sewwa. Eh. Tisnif jajva, mbagħad hemm ħafna verbi viva. Daw ftit mill-li tintikom sewwa, ġifieri anke l-ismijiet tal-kannabis hemm joint, eċetera, ġifieri hemm ismijiet mill-Ingliż. Provajt nażel dak daqsxejn iktar interessanti bil-Malti. Għax fis-sens iktar li joint, alright, ġifieri ħadni għamil l-Ingliż, fis-sens interessanti ma m'hemm xejn straordinarju dwarha. Sa ħana ilbu fuq il-partijiet privati. Mela. Ħanibdew minn fuq. Mela. Sewa, l-sider il-mara. Airbags, eh, hemm ħafna xebħ mal-karozza. L-alpi, il-benna, ma nafx bit-tapp jew mingħajru. Ħafna xef ma' frott, iġri l-bettieħ, id-dullieħ, imma żgħażagħ żidu l-pineapples ukoll, il-bżiża, il-fanali, il-foglem, kolonni, ġifieri, Alla jbirikom daw, il-linef, pampers, par, par headphones, twins, Kwanti kien hemm Ġesu, Bessi u xejk. Għal-parti ta' raġel kelli nagħmel erba' kolonni, sewax ma nispiċċaw qatt imbagħad mela. L-annimal, il-banana, l-apparat, iċ-ċilindru, ċirimella, l-arblu, ċirko, id-duda li fil Tower, Frankfurter, firilla jew firillu, il-ġinġer, il-ġiraffa, il-gearbox, Gimu, gedida, gidi, ħanżir, bhima, ħafna annimali, l-iljun, il-kbir, il-king, il-magna, kanna, katuba, kavall, naħseb jinten da, kobra, laqwa wieħed, il-long john, l-imdenden, il-mazzot, il-membru, il-monstru, qed niktibha kif in-nunzju, il-pendlu, il-pesisa, il-pirjol, is-sosiġ, is-serratizz, żuż, sieħbi, stanga, suffara, naħseb Sorry, tistgħu timmaġinaw għaliex. Trap, trapan, sok, woody, woody salzet, sausage, frank fedaw jitlu ħafna sewa. Xadin, ix-xieħ. Batem tal-mara sewa. Il-bezzun, bib il-ġenna, il-bosk, iċ-ċoċċu, il-farfet, il-fetħa, fjura, il-fufu, ġojjel, il-garax,

Ma nafx, ma nafx hux meta li ġil, ma nafx x'inhu perspettiva. Ħan semmalkom darba ġbar tuħut minnhom għamilthom forma ta' taqbila. Maż-żgħar inħobbu nużaw lingwaġġ differenti. Trid nagħmlu ċuffa, eh? issa babbu bat in-ninnu. Ejja mmorru bambin. Ejja ħallibsek ix-xużi. L-aqwa imma Meta niġu għall-partijiet privati, l-ismijiet ma nafx minn fejn nivvintawhom. Maestro. Għall-imbirka partijiet, tajċ kem għanna ismijiet, laqmijiet, hemm bil-mijiet, għassu binu anke l-bniet. Nibdew b'tiegħu. Il-firillu, il-kanun, il-pesisa, il-muntun, il-braġolu, l-annimal, il-kaptan, il-ġeneral, il-martell, id-duga, l-mazza, il-bubun, l-arbru tar-razza, il-ħanżir, ix-ximitarra, sa' kemm naħseb doq il-kitarra. Il-gerwiela, l-apparat, il-machine gun ikkargat, il-far tas-sod tal-fajjenza, il-mużmar tal-penitenza, is-serkukku, il-pakkett, il-piżell u s-salzett, il-geduda, ix-xadin, aħjar nieqaf x'waħda din. Issa tagħha! Alla magħna!

Mela ħa naqilbu ftit il-folja issa. Eh, karatteristika tal-lingwaġġ taż-żgħażagħ huma t-taqsiriet. Kont qed issemmi inti. Hemm ħafna taqsiriet, speċjalment fil-kitba. Eh, dawn jinbidlu ma' żmien. Eh, waħda li ħafna żgħażagħ jħobbu jużaw xek, emmell emmell. Fisser mela mela. Mela mela. DL dak l-aqwa. Xi ħadd jgħidlek xi ħaġa, jgħidlek tgħidlu pereżempju mor tajjeb fl-eżam, jiktulek DL. Eh, Mbagħad hemm oħrajn bħal GPS, ġen paniku stress, ġifieri ma. Dawn ma nafx hekk għadix tintuża di, le, ma nasibx, xu, nerġgħu nqajmuha. BSB għadha tintuża le. Broke sal. PV li għadda tintuża PV, PV, morru PV paċa fil ABZ rajnija ġumma li għaddit u xek ABZ. Mbagħad għandek affarijiet ġodda xek bħal jieje li jekk jogħġbok, grazzi. HMOD, tistgħu taqraw x'inhi hemmhekk. EMH li semmejt inti ejja minn hemm, ejja minn hemm. U ħafna drabi dawet ngħidhom bl-Ingliż għax kien għaddu ġifi tajt BSB.

Ejja, ejja, ejja, ejja, ejja. Ej, għax breakdown di oħra, breakdown, kulħadd sejjer breakdown. U mbagħad wara breakdown saret depression, kulħadd bid-depression. Issa ma nafx fejn wasaltu, bi stress, x'was fejn wasaltu intu. Ma kien perjodu fejn taqbad dan il- il-klim tekniku tal- tal-psikanaliżi jisu li beda jinfirex. U u tgħid, insomma għadhom jintużawux hekk, ikollok problema żgħira tgħid għandi depression, jiġifieri qas ikun nafu x'qed ngħidu x'hekk. Eh? Qabar? Qabar. Qabar. Tajbo, espliċita ċara, xi iktar minn hekk. Eh, Il-żaza ħobbu jagħmlu ta' ħafna ġenerazzjoni ta' minnhom ta' ġenerazzjoni ta' xejn antiki hawnhekk. Jivvintaw kelma u l-logħba tkun jgħidlek tħobbu dal-oġġett, u inti ma tifhimx qed jgħidlek, tgħidlu x'inhu, mbagħad jgħidlek dawwar jgħidlek f'kelma vulgari, vulgari, sew jtik espressjoni vulgari, u jgħodu jitqu sew, ġifieri kollok qisu jekk ma tafix minn tix tal-grupp, minn tix ta' ġewwa, għaw xi ftit minnhom, u torġu pereżempju hija antika, xejk torġu, daħlu u ħorġu. Eh, pjoti kulħadd jaf, u xejk, qatta roti roti. Eh. Zlaċċu, tal-paċċ. Wid gormi, per esempio jgħidlek ġili mort wid gormi, tgħidlu le fej jiġi, jgħidlek bejn il- Ek taħdem il-loba. Imbagħad jissemma ħafna partijiet, il-part tar-raġel tissemma ħafna. Tgħidlu tgħidlu jnaf tħobbu trumpant, jgħidlek tiskopri xi li hu tal-iljun fan. Eħe, eħe, iva, iva.
Dik tal-fjoti kienet serja, dik ta' dik ta' Carmen Carbonaro ta' fuqa. Le, jtilo, jtilo. Inti naħseb kont qed tieli ġo biżi.
Carbonaro kienet kienet istituzzjoni kbira fir-Ready Fusions, u kienet tagħmel program ta' nisa, kulħadd kien iħobba, kienet tibda bit-talb u ċokolatori, kollox dusija, sa' ma' wara ħafna meta veru kien stabbiet ruħa,

Issa daw bħal otorġu pjoti u hekk ilhom. Imma mbagħad għandek oħrajn tant li huma fid-dizzjunarju. Sewwa tfittex taraġ, għax hekk tfittxu taraġ, apparti għaj fisslilek dawk għajlek taraġ li jfisser is-sens ta' otorġu, ma nafx kif jispjega ma l-metoda. Mbagħad għandek oħrajn ġodda, ġifieri ronta, kont la daqs tinduna, ġifieri jsiru tifsira, ġifieri ronta tfisser

Xi rridna niskopru ftit xibta marda xi kundizzjonijiet. U min jaf ikkwestjonarju għal darba darbtejn għal ġiena. So u xerridnija ma ħafna spiżjar u dejjem vojta, dejjem vojta. Mbagħad darba kien hemm kiteb naħseb kelma pastaża, ma li kien hemm hemm bdejt nindaga ftit u skoprejt insomma da ċoqmos x'inhu. Eh, semel, mbagħad ħafna tal-annimali, semel, kun tal-ġemel, xkupetru ta' skanetru sewwa. Monkan ta' Dumnikan, Ganu ta' Nanu, Paladin ta' Xadin, Argastru tal-Gran Mastru. Di ċikkumbrejja di kien hemm wieħed ġi fuqi qalli qalli isma' inti tal-Malti dak jibdew li tal-Malti. Isma' lek kelma taf il kelma taf il kelma ċikkumbrejja u jiena tibda tiċita ruħek ġejja kelma xdida. Imbagħad l-ispjega tagħha imma hija

Imbagħad hemm mhux il-vokabularju taż-żgħażagħ huwa wieħed, hemm imbagħad terġa' gruppi żgħar fih dan iż-żgħażagħ. Pereżempju biex insemmi wieħed, hemm il-komunità LGBT QI plus, ħa nagħmlu plus sewwa, li mbagħad fih dan għandek termini tagħha, pereżempju l-infa tfisser eh, omosessual li jkun jidher ħafna, nimmaġina mill-Ingliż xandelier, xi kalk fuqha, eh, top u bottom skont il-pożizzjoni, tikkampja, jiġifieri tkun tidher anke tidher, insomma hemm ħafna espressjonijiet. Issa għaliex jeżisti lingwaġġ taż-żgħażagħ? Għaliex kull ġenerazzjoni tal-inqas riċenti għandha dal-lingwaġġ taż-żgħażagħ? Tajjeb ngħidu li ż-żgħażagħ, jekk nħarsu lejn l-istorja, iktarx daw il-kunċett ta' żgħażagħ faxxa f'elli mis-soċjetà, faxxa ta' età ta' żgħażagħ, aktarx qiegħed wara t-Tieni Gwerra. Qabel ma naħsibx li kellek distinzjoni bejn, ma kellekx faxxa partikolari għaż-żgħażagħ. Għaliex għandek il-lingwaġġ taż-żgħażagħ? Raġunijiet huma ħafna. Jinħoloq biex jistabbilixxi ċertu solidarjetà bejn il-membri tal-grupp partikolari u biex jingħażlu minn gruppi oħra. Ġifieri żgħażagħ jilbsu differenti, jagħmlu xagħarhom differenti u x'hekk bħalissa il-ferq hawnhekk jew anke ġa għaddiet dik il-moda. U l-istess allura fil-lingwaġġ, fit-taħdit iridu jingħażlu mill-bqija, jrid ikollhom lingwaġġ jew differenti. Ehm, għad-daħk, l-element tad-daħk, iċ-ċajt huwa wkoll parti parti minna, ġifieri biex noqogħdu nieħdu gost, biex noqogħdu nitqu. Eh, l-element ta' kreattività lob bil-klimi għad hemmhekk huwa parti integrali mill-lingwaġġ ta' żgħażagħ. Eh, forsi anke l-effiċjenza tad-diskors tibda toħloq dawn il-frażijiet li tifhimhom inti fil-grupp tiegħek biex tinqata' manka biex tqassar ta' feżaċċi tfisser Kliem interessanti tista' ddur anke gruppi żgħar ta' ħbieb u aktarx ikollhom il-kelma tagħhom li tfisser mazza, jien ġieli nagħmilha mal-istudenti, Martina mhux qiegħda hawnhekk fil-grupp tagħha għandha għandhom kelma, għal meta jkun hemm xi ħadd sexy. Extra. Extra? Dik jużaw? Extra? Qabel fi grupp ieħor. Tkun aktar xiftijem f'dak il-grupp partikolari. Mux taħħa biss. Mela oħra, rridu nżidu wara. Daw u koll, ġifri, biex t-diskrivi l-apparenza, mħafna ħafna klim biex t-diskrivi l-apparenza. Ejja, perf, perf, ejba, perf, tal-1K, mux nafjien, ejja. U l-beltos, u xek, imorru l-beltos, mux Mela, mela, mid-dera. Ija, t-dizzjonarju, vera, t-iġborhom f'dizzjonarju daw. Eh, Mill-li nifem, mid-dera biex tkun biex tkun cool, biex tkun tal-moda, trid fuq Instagram u fuq Facebook, u jekk ikollok 1000 follower Elf persuna, elf ruħ isegwuk. Sewa, allura tkun 1K, hemmhekk tkun tal-1K. La darba lħaq dak il-livell, allura sirt taf kif ras kbira, sirt importanti, tista' tidħol fil-grupp. Il-perfs, marelli nsejt kif ngħinuni, il-perf, eh, għax hija taqsira ta' perfett, X'inti għax għandek il-follower allura sirt perf u xek. U taspira li ssir perf. Eżek, ek tasibha pervertit imma le le. Imbagħad Beltos. Xiex? Elf like, sorry, elf like, elf like, mhux elf follower, iva, iva, tal-1K, 1K eh, like. U Beltos, għax daw jinġabru l-belt ħafna minnhom,

Hemm huwa grupp imdaqqas. Da jisu sottogrupp naħseb stajd, lux hekk minn daw sottogruppi wkoll. Eh, li jilbsu b'mod partikolari, jitkellmu differenti, eċetera. So. Eh, għaliex importanti li nistudjaw? Raġunijiet huma ħafna sewwa. Anzi, nżid biċċoħra, importanti li nistudjaw b'mod regolari, għax jinbidel ħafna. Imqarrta ara t-teżi ta' Xiklun Aw Barbara, li saret fl-2002, tara ċertu espressjonijiet bħal li semmejtilkom ta' mini bugs eċċetera li ma baqgħux jintużaw. Importanti nibqgħu nistudjawh b'mod regolari għax jinbidel b'rata mgħaġġla ħafna. Is-soltu fil-lingwistika aħna x'nagħmlu? Nistudjaw, naraw il-lingwaġġ, il-lingwa tal-bieraħ, kif bdejt jiena f'wieħed mill-eżempji, li bdejna naraw il-lingwaġġ tal-bieraħ, u mbagħad inqabbluh mal-lingwaġġ tal-lum. F'dal-każ qed nagħmlu xi ħaġa bil-maqlub, qed naraw il-lingwaġġ tal-lum u bih b'xi mod nistgħu nbassru l-lingwaġġ ta' għada, qed nagħmlu xi ħaġa differenti. Mhux hekk, għax daw iż-żgħażagħ jekk jibqgħu jitkellmu hekk, mhux hekk dawn l-espressjoni jibqgħu jintużaw, iż-żgħażagħ mbagħad isiru l-adulti, isiru x-xjuħ u jista' jkun, għax dejjem jista' jkun, fil-lingwa qatt ma tista' tipprevedi eżatt il-fejn tkun sejra, li l-hemmhekk miexja. Allura kif se tkun il-lingwa ta' għada? Ġiet nara l-ġużi għal ras wiċċu. Qed tistana jew qed tiftaqar. Ħafna drabi eh, jekk taraw dal-ktib li semmejtilkom l-ewwel għandu sottotitlu Language Change, Progress or Decay. Se għandek daw iż-żewġ mistoqsijiet. U li tipprova twieġeb dal-ktib affaxxinanti ħafna interessanti apparti li huwa ktib li tallem ħafna minnu miktub bi stil aċċessibbli Dan jissuġġeri ħafna. Targumenta li l-possibilitajiet mhumiex tnejn. Mhumiex kif nitkellmu aħna dejjem fuq progress jew regress, fuq li xi ħaġa tistana jew tiftaqar. Imma titkellem fuq it-telet possibilità, l-ebda waħda minnhom. Sempliċement għandek bidla, qed tinbidel. Tinbidel il-lingwa. Bħalma semmejtikom eżempju l-midu, bħalma bewet wuħer fis-sebgħinijiet kienu jgħidu tal-life, u xejn. Imbagħad saret tal-ġen, tal-ġen men, bis-sens, mhux hekk, għamilna żmien twil ngħidu bis-sens, mhux hekk. Imbagħad faqa' sew li qdiemet u issa tal-bliħ biex inkun għalaqt bil-lajf u l-bliħ. Hmm. Grazzi nies.